Bon, et gëtt zwou Ursaache fir de 6. Juni 1937 ze feieren. Dat ass, datt et deemools ëm d'Fräiheet gaangen ass an datt d'Fräiheet gewonn ass. Dat hat Konsequenze fir Lëtzebuerg, awer och fir ganz Europa dee Moment. An dat ass och en Acquis fir haut, dee mer net däerfe vergiessen a verléieren. De sechste Juni 1937 huet d'Lëtzebuerger Vollek duerch Referendum missen op eng Fro äntwerten, déi d'Regierung him gestallt huet, an dat war, Sidd Dir averstanen, datt dat Gesetz Wierklechkeet gëtt, wat d'Kommunistesch Partei verbitt, an all déi aner Organisatiounen, déi duerch Gewalt an duerch Drohungen wëllen d'Verfassung änneren, respektiv d'Funktionéiere vun den Institutioune behënneren. Gouf goung also ëm zwou Saachen. Am zweeten Deel ass just eng Absicht strofbar gemaach ginn. D'Gesetz seet Ausdrécklech, et geet ëm déi Organisatiounen, déi wëlles hätten, d'Verfassung ze änneren. Dat heescht, et ass am Fong eng Idee, déi nach net ausgeféiert ginn ass, déi just am Kapp vun deenen Übeltäter bestanen huet. Déi gëtt preventiv, fir de Fall, wou da wierklech eppes geplangt giff ginn, gëtt bestrooft. Et geet also net ëm eng Aktioun, et geet net ëm eng Strofdot, dofir gouf et Paragraphe genuch. Et geet och net ëm den Ufank vun enger Aktioun, ëm d'Preparatioun vun enger Aktioun, et geet also nëmmen ëm d'Absicht. An et ass do, wou am Fong de Problem louch. Dat kléngt harmlos, et ass awer do, wou d'Regierung, d'Méiglechkeet krut, als Regierung ze decidéieren, wien verbuede giff ginn. Et war net e Geriicht, wat dat beschloss hätt, mee d'Regierung, dat heescht d'Majoritéit vum Vollek, huet iwwer eng Minoritéit en Urteel gefällt, wat ënnert Verfassung, wëllen änneren oder d'fräit Funktionéiere vun den Institutiounen behënneren, ze verstoen ass. Dat louch also nëmmen an der, am Arbitraire vun der Regierung. Dat sollt d'Regierung vu Fall zu Fall feststellen. Dat konnt no de Geegner vum Gesetz Ganze Koup bedeiten, e Republikaner, en Unhänger vun der Republik, dee wëllt jo d'Verfassung änneren. Oder d'Gewerkschaften, déi wëlle jo dem Patron hire Wëllen opzwéngen, dat heescht, déi maachen Drohung, wann net souguer Gewalt mat Streikposten. Et sinn e ganze Koup Gruppen, déi a Gefor waren, assimiléiert ze ginn. mat der Kommunistescher Partei, déi duerch Gesetz vun Ufank u verbuede gi wär. Dat Gesetz huet Strofe bis zu fënnef Joer Prisong virgesinn. Dat heescht, Lëtzebuerg wär do an e Staat, an eng Staatsform erageglétscht, wou Prisonge fir Meenungsdelikter do gewiescht wären, wat eppes absolut Neies war, wat an der Geschicht vum Lëtzebuerger Land zënter 1867 ni de Fall war. Souguer d'International ass hei net verbuede ginn deemools, also de Verbot vun enger Partei. D'Gesetz ass vun der Regierung als en Ordnungsgesetz betitelt ginn, e Gesetz zum Schutz vun der politescher a sozialer Uerdnung. Domatter huet d'Regierung schonn iergendwéi gesot, datt et ëm d'Ordnung geet an éischter Hinsicht, vrun datt déi aner Saache kéimen, datt d'Verfassung misst beschützt ginn, awer dat misst am Kader vun enger gewëssener Ordnung, déi d'Regierung virausgesäit huet, geschéien. Vun de Géigner ass d'Gesetz als Maulkuerfgesetz betitelt ginn, wat sou vill heescht wéi datt d'Leit nach fräi gewiescht wären ze billen, awer net méi fir ze bäissen. Et goung also. Net dorëm, d'Meenungsfräiheet total ofzeschafen. Jiddwereen hätt kënnen seng Meenung weider soen, ënnert där Bedéngung, datt der Regierung net wéi gedoen hätt. Et hätt och jiddwereen déi aner Fräiheete kënne weider ausüben, awer d'Regierung hätt entscheet, wou d'Grenz gewiescht wär zwëschen deem, wat erlaabt gewiescht wär a wat net erlaabt gewiescht wär. Dat war kee Faschismus, dat war keng Diktatur, mee et war och net méi d'Demokratie. Dat war eppes dozwëschent, zwëschent Demokratie an Diktatur, eppes um Wee vun der Demokratie zur Diktatur an an dem Kontext vum deemolegen Europa e Schrëtt a Richtung vum faschistesche Block vu Staaten. An do ass, gëtt d'Saach manner harmlos, wéi dat an deem Text ausgesäit. Ech hu lo dat Wuert Faschismus gebraucht. Dat ass e grousst Wuert, wat net ëmmer kloer definéiert ass. Wann ee verschidden Historiker liest, wär dat eppes, wat hei zu Lëtzebuerg am Fong guer net zu onser onser Wesensart, zu onsem legendäre Bon Sens passt. Ech géif dorobber äntwerten, Faschismus gouf et an alle Länner vun Europa deemools. Et gouf et a Spuenien, et gouf et a Portugal, et gouf et a Frankräich a et gouf et an Italien, an Däitschland, Éisträich. Dat hat näischt mat Nationalcharakter ze dinn. Dat hat mat gewëssene Bedéngungen ze dinn, déi et och bei ons gouf. An déi selwecht Bedéngungen hunn déi selwecht Konsequenze bruecht. Also wäert just net normal, wann hei zu Lëtzebuerg näischt esou gewiescht wär. Déi zweet Bemierkung, déi ech wollt maachen, Fir de Faschismus ze verstoen, mengen ech, däerf een de Faschismus net einfach als eng Partei ugesinn. Faschismus ass e Prozess, en Entwécklungsprozess. Leit wéi den Hitler, Mussolini, gouf et kéipweis. Wat wichteg ass fir ons haut ze verstoen, Woufir sinn déi Leit un d'Macht kommt? An dat huet vum System ofgehaangen, dat huet vun den ideologesche Strukturen ofgehaangen, vun de Machtverhältnisser, de wirtschaftleche Machtverhältnisser a vun de staatleche Strukturen. Eng drëtt Bemierkung, Wann ee vu Faschiste schwätzt, da stellt ee sech ganz oft Extremiste vir. Do géif et Rechtsextremiste ginn, Lénksextremisten, An wat se gemeinsam hätte wär den Extremismus, dat heescht, datt se e bësschen iwwerdreiwen, datt se e bësschen e bësschen verréckt sinn, datt et Fanatiker sinn. Och dat ass eng Erklärung, déi menger Meenung no guer näischt erkläert. D'Gefor vum Faschismus, d'Gefor vun der autoritärer Entwécklung, déi koum net vum Rand vun der Gesellschaft, déi koum aus der Mëtt, déi koum aus dem Häerz vun der Macht, déi koum duerch de Verrot vun den Eliten, déi koum duerch eng Revolutioun vun uewen, eng konservativ Revolutioun, an déi koum duerch Ausnamegesetzer an duerch eng Entdemokratiséierung. vun deem System. Soss, wann, ouni déi Bemierkung kann ech net verstoen, wat hei zu Lëtzebuerg geschitt ass. Um Ursprong vum Maulkorbgesetz ass een Numm an een Datum. Déi éischt Kéier, dass dovunner geschwat ginn ass, dat war den 9 November 1933. Dat Ganzt huet also véier Joer laang gedauert, déi ganz Maulkorbcampagne. Als den 9 ten November 33 huet den Staatsminister Bech eleng, an hien war bei der ganzen Saach eleng domatter beschäftegt, gesot, Ech hu wëlles e Gesetz, dat soll déi Parteien, déi déi bestehend Ordnung wëllen op d'Kopp geheien, verbidden, an déi Zeitungen bestrofen, déi wëllen de Staat verleumden. an d'Institutioune verleumden, dat heescht sou eng kollektiv Verleumdung maachen. An do huet den Deputéierte gefrot, A wie mengt Der dann domatter? An do huet den Här Bech kloer gesot, d'Kommunistesch Partei. An do ass ass e gefrot ginn, A woufir ginn dann déi däitsch Nazien, déi hei zu Lëtzebuerg mat de Fändelen duerch d'Stroossen zéien, net verbueden? Do sot en, Dat wär eng aner Saach. Dat hätt näischt domatter ze dinn, dat wär keng Gefor. An en huet souguer déi Gemengen, déi d'Nazi-Versammlung verbueden hunn, gezwongen, Versammlunge vun Nazien z'erlaben. An hien huet d'NSDAP Lëtzebuerg, dat wësse mer haut, selwer erlaabt. Dofir sollt kloer sinn, Dat Gesetz huet sech net géint Nazi gedréit. Op jidd Fall um Ufank war dat ganz kloer. Herno ass dat natierlech ausgeschmückt ginn an do ass dat bäigefügt ginn. Et stellen sech direkt zwou Froen. D'Kommunistesch Partei vun deemools. War dat eng Gefor? Si hat 72 Mitglieder 1933, 72 Mitglieder, déi waren ongeheier revolutionär. Déi war esou revolutionär, datt se mat kengem wollten zesummegoen, deen net esou revolutionär wéi si wären. Dat heescht, se waren komplett isoléiert. Do war et wierklech e Witz, ze soen, déi kënnten hei zu Lëtzebuerg déi ganz Verfassung an déi ganz Uerdnung ëmkippen. Dat war net dran. Zweetens huet déi Kommunistesche Partei schonn zënter 1921 bestanen. A wa se esou vill Saache gestiicht hätten, dann hätt jo de Staatsanwalt oder de Riichter dat festgestallt a se dofir verfollegt. Also et louch do näischt vir. Dat war Ganz einfach en ideale Feind. Woufir? De Bech. De Bech war den Initiator. De Bech war en, war och kee Faschist, kee Fanatiker, näischt, war e Realpolitiker, deen huet ganz einfach dem Drock nogeholl. Deen krut keng Befeeler vu Berlin oder vun iergendwou, dat ass Legend. Mee ech mengen, en huet engem dreifachen Drock noginn a vu widderspréchlechen Interessen ass en no vir gedriwwe ginn. An hien huet am Fong dat gemaach, wat e schlaue Politiker mécht, en huet gesot, Mir kënne jo mol ufänken, d'Kommunistesch Partei ze verbidden. Ah, déi ass sou kleng, dat, do gi mer ons all eens, déi huet net vill Sympathien an déi ka sech och net vill wieren dogéinter. Et war also einfach eng Manéier, fir emol ee Schrëtt ze maachen an da gesi mer weider. De Bech war also Pragmatiker. Elo Wat koum dann do, wat ass dann dee Moment lo fir en Drock do geschitt, wat war dann do lass? Do muss een de Kontext vun 1933 kucken. Ideologesch hätt mer dee Moment eppes wéi haut, wat mer nennen den identitären Diskurs, den identitären Diskurs, dat heescht, dass d'Leit d'Gefill hunn, et wär eng identitär Kris do, et wär eng Kris do, wat déi hir Identitéit betrëfft, an se missten, an dat géif zu enger, dat. huet geféiert zu enger gewaltsamer Léisung, dat wär esou eng Zort Revolutioun vun uewen, eng konservativ Revolutioun, déi no hanne géif bréngen, no an eng Richtung, wou een déi Zoustänn géif erëmfannen, déi d'Leit vermësst hunn. Bon, wat heescht dat konkret? Dat heescht no baussen, no bannen hunn d'Leit sech, Eng definéiert zu enger Identitéit no baussen, vis-à-vis zu engem Feind. Zu Lëtzebuerg war dat geprägt duerch d'kathoulesch Ideologie. Schonn am 20 zwanzege Joer, wann een do d'Press vun de kathoulesche Volleksveräiner liest, mierkt een déi. Déi Radikaliséierung vum kathoulesche Milieu. Do ass e Weltbild entstanen, dat E ganze Koup geféierlech Entwécklungen opgezielt hunn, déi ons haut am mannste geféierlech schéngt, dat ass d'Landflucht, dann d'Sitten, de Sittenverfall, d'Invasioun vum Duerf duerch Pornografie, duerch an esou Saachen, an dann d'neutral Schoul, Neutral Schoul, dass en an der Schoul net méi d'chrëschtlech Tugenden enseignéiert kritt. An dann e ganze Koup Saachen, déi e ganze Koup Saachen, déi geféierlech geschéngt hu wéi d'Iwwerfremdung, wéi de Kulturbolschewismus, An doduerjer ass déi Identitéit, deen, datt déi richteg Lëtzebuerger sech net méi lëtzebuergesch konnte fillen, a Gefor bruecht ginn. Fir d'Kathoulesche Volksforein war dat ganz kloer, datt dat alles mat System bedriwwe ginn ass. An dass d'Zentral vum Béisen zu Moskau wär, dat ass eng Virstellung, eng modern Virstellung vum Däiwel, dee mat diabolesche Mëttele d'Subversioun vun der ganzer Weltordnung gemaach huet. An hie huet sech awer gläichzäiteg géint all onchrëschtlech Beweegunge geriicht, géint d'Liberal souwuel wéi géint d'Sozialisten an d'Kommunisten. Dee Volleksveräin, dat war eng Massebeweegung. Eng Massebeweegung vun zéngdausende Mitglieder a Militant, dat war de Jongbauernbund, dat war de Geselleveräin, dat waren d'Jünglingsveräiner, dat waren e ganze Koup Veräiner, déi dirigéiert gi sinn vu Mönchengladbach aus, aus Däitschland. An subventionéiert, dat wësse mer haut vun de Fonge fir Auslandsdeutschtum schon virun datt den Hitler un d'Macht koum. Woufir erzielen ech dat alles? Dat erkläert déi Symbios, déi bestan huet zwëschent kathouleschem Gedankegutt an dëser konservativer Revolutioun. 33, wéi do den Hitler un d'Macht kommt war, kënnt dann dee Moment, datt d'Lëtzebuerger Wort voll Begeeschterung den Hitler bejubelt. Dat gëtt oft als e Bekenntnis zum Nazitum betruecht. Dat waert net an där Hinsicht, dass se ëmmer erëm widderholl hunn am Lëtzebuerger Wort, dat wat den Hitler mécht ass schlussendlech nëmmen dat selwecht wat mir scho laang wëllen, dat heescht déi Idee vum der Volkheit, vum Volksempfinden, vun all déi Ideen sinn, kruten do hir Verwierklechung. Gläichzäiteg, wann een dat gutt liest, stellt ee fest, datt den, datt zwëschent den Zeilen awer an engem Niewesaz d'Wort awer och seet, wann de Staat net chrëschtlech ass, da kann d'autoritär Entwécklung geféierlech ginn. Also d'autoritär Entwécklung ass nëmme gutt, wann eng chrëschtlech Gesënnung dohannert steet. Dat heescht, Zweiwelen, ob dat net eng Feelaschätzung war, si schonn deemools do. An dat ass a mengen Aen d'Erklärung, datt d'Wort elo e Schrëtt weider geet, well se gesinn, datt an Däitschland d'Entwécklung an eng aner Richtung geet. An dass d'Kierch net dovunner profitéiert, wéi se geduecht hat, ass am September am Lëtzebuerger Wort déi Serie, wou gesot gëtt, mir wëllen eng Staatsreform hunn, eng grondlegend Staatsreform, an déi soll éischtens eng weltanschaulich Vereinheitlichung bréngen, dat heescht Ofschafung vun der neutraler Schoul, dat heescht Zensur vun der Press. Zweetens, mir wëllen eng. E Verbot vun allen onchrëschtleche Parteien, da bleift nëmmen nach eng iwwreg souwisou. A mir wëllen d'Gewerkschaften net verbidden, ausser datt se elo Klassenkampf géife bedreiwen. An drëttens, mir wëllen d'Versönung vun der ganzer Volksgemeinschaft, dofir musse mer D'Parlament entmachten zu Gonschte vun engem beruffsstännegen Parlament, dat heescht, dass d'Beruffsstänn sech selwer dirigéieren. Dat war also den Hannergrond, wéi deen Drock, ënnert deem de Bech vu senger eegener Partei war. Wirtschaftlech war fir de Bech, dat war dat Wichtegst fir de Bech, D'Wirtschaft war fir de Bech dat Ausschlaggebend a fir hien war et kloer, datt en d'Interesse vun der Groussindustrie misst berücksiichtegen. Do war guer keng Diskussioun méiglech. D'Lëtzebuerger Groussindustrie war eng Multinational, dat war d'Stolindustrie, franséischt Kapital, awer den Ofsazmaart, An d'Kuel koum aus Däitschland. Dat heescht, war franséisch-belsch Kapital engersäits, anersäits waren se interesséiert un der Entwécklung an Däitschland, vum däitsche Maart. Déi Debatten, déi sinn, fënnt ee elo net am Arbed-Archiv hei zu Lëtzebuerg, déi si geféiert ginn am internationale Kader, Dat heescht, dat war d'Entente internationale de l'acier. An zweetens war dat de Comité franco-allemand, aus deem sech ee Comité, e klenge Comité, en Direktorium erausgebilt huet. Dat war de Comité Mayrisch, deen 1930 gegrënnt ginn ass a wou déi néng Spëtzekapitäne vun den Industrien an Europa dra waren, vu Lëtzebuerg aus. Den Aloyse Meyer, de Generaldirekter vun der ARBED, an de Bart Banson, de President awer vun Däitschland, de Bosch, an de Chef vun der AEG vu Frankräich, de Marc Liot, an de Duchemin, dat heescht déi wichtegst Leit a ganz Europa. An an deem Gremium ass diskutéiert ginn, zu Kolpech, zu Lëtzebuerg, zu Paräis an de Joren, Vrun 33, wat ze maache wär fir d'Wirtschaftswuesstem erëm unzekurbelen, wat ze maache wär fir Däitschland a Richtung Osten nei Mäert opzemaachen. Dat hu se genannt, de Locarno des Osten. Do ass iwwer den Anschluss vun Éisträich schonn diskutéiert ginn, do ass iwwer den Danziger Couloir geschwat ginn. Dat war eng. Grouss Fro, déi sech dee Moment wien Hitler un d'Macht koum gestallt huet. Wat elo nei geschitt, dat ass, datt den Hitler d'Rüstung forcéiert an dofir muss en onbedéngt Lëtzebuerger Produktioun hunn, Lëtzebuerger Eisenäerz an Lëtzebuerger Stol. A well en se forcéiert, muss en eng ganz streng Kontroll vun den Devise maachen. An dass do, wou d'Arbed gelidden huet, obschonns se eigentlech frou waren, wat de Rescht ubelaangt, wat d'Devisekontroll ubelaangt, kruten se ëmmer méi Schwierigkeete gemaach. An dat huet zu enger Zouspëtzung am Oktober 33 geféiert. De 15. Oktober oder een oder zwee Deeg dono war de Chef vun der Arbed, den Alois Meyer, beim Chef vun der Reichsbank, de Schacht, an do ass iwwer déi Fro verhandelt ginn. An eng Woch dono ass den Direkter vun der ARBED, den Nickels, zum Gesandten zu Berlin ernannt ginn. Dat heescht, dat war onmëttelbar. Vrun dass den dass de Bech déi Dekelatioun an der Chamber gemaach huet. Dono kënnt dann déi Entwécklung geet nach weider. Den den Alois Meyer dee finanzéiert fir dee Lidd vum Dokter vum Kratzenberg vum Professor Kratzenberg finanzéiert och d'Winterhillswerk zu Lëtzebuerg an esou weider. Den Nickels geet op de Parteitag no Nürnberg. Do ass eng direkt Verbindung. Ech wëll elo ganz kuerz just soen, d'Roll vum vum Bech an der Aussenpolitik oder wat d'Lëtzebuerger Statut ubelaangt, ass ass grad esou wichteg, well den d'Neutralitéit vu Lëtzebuerg, Et war am Fong eng Manéier fir Lëtzebuerg sech ënnert de Schutz vun den europäesche Groussmächter ze stellen an dat hat eng reduzéiert Souveränitéit mat sech bruecht. An dat gesäit ee ganz gutt an der Haltung vun der Police an all deene Joren, déi ëmmer méi Lëschte gemaach hu vun Auslänner, Lëschte vu Spueniekämpfer. An dat gesäit een och Wéi d'Police sech lues a lues verpolitiséiert huet, d'Sûreté huet sech bemol politesche Polizei genannt, dat louch, huet zesummegehaang mat dem Statut vu Lëtzebuerg. Ech wëll elo kuerz nëmmen op d'Campagne vum Maulkorbsgesetz agoen. Dat ass eescht ginn am. Juni 1934, et war nach kee Gesetz do, mee de Bech huet dee Moment zwee kommunistesche Schoulmeeschter fristlos ofgesat, de Kill un an den Urbany. A wéi du och nach e kommunisteschen Deputéierte gewielt ginn ass, huet en d'Chamber decidéiere gelooss,

Déi Solidaritéit, déi do war, ze benotzen, fir sech ze schützen, war just ee Problem, Eng Volleksfront, do war een e Partner. Dee Partner, deen a Fro koum, dat war d'Sozialistesche Partei an d'Gewerkschaften. Just Déi ware grad esou géint d'Maulkoppgesetz, mä se haten eng risen Angscht, datt d'Kommuniste méi staark géife ginn, datt se opgewäert géife ginn. A bei de Gewerkschaften hu se nach gefäert, datt d'Kommunisten esou Störfaktor géife ginn. Si waren am Gaang, mat de chrëschtleche Gewerkschaften do op Betribsbasis zesummenzekommen, esou datt se versicht hunn, de Kampf eleng um parlamentaresche Gebitt ze féieren. Elo war awer um Plang vum Parlament eng Zweedrëttelsmajoritéit fir d'Gesetz. An de Problem ass deen, souguer wann d'Kommunisten an d'Sozialisten e Bündnis gemaach hätten zwëschen de Parteien, dat wär net duergaang. Et goung elo drëm, d'Leit alleguerten am Land eenzel an hir verschiddene Verbänn an Associatiounen ze erfaassen, an net nëmme fir elo eng Regierung ze bilden oder eng Wahl ze gewannen, mee haaptsächlech fir d'Onrechtméissegkeet vun deem Gesetz de Leit ze weisen a de Leit ze weisen, Et geet ëm Är Rechter, Dir musst dofir op d'Barrikade klammen. Déi Campagne huet et fäerdeg bruecht, dass am Abrëll 37, zwee Méint vru Schluss, de Bech gesot huet, Dajee alt, da maache mer eben e Referendum. Dat koum net vun de Géigner, déi hunn kee Referendum gefrot, mee de Bech huet sech gesot, Éischtens gewannen ech de Referendum. haushéich. Ech hunn zwee Drëttels Majoritéit an der Chamber, ech hunn d'Groussindustrie op menger Säit, ech hunn d'Lëtzebuerg Wort op menger Säit, da kréien ech 70 Prozent op d'mannst. En huet zweetens geduecht, da kann ech de Gewerkschafte soen, Lauscht emol, ech hunn awer eppes gemaach. Dir kënnt jo elo och ofstëmmen an da gëtt alles legal. Da kënnen se net méi meckeren herno. An de Liberalen kënnen mer och dat soen, dann maachen déi sech net nach laang Gedanken. Dat heescht, da kréien ech déi Saach riicht duerch. De Bech huet se agelooss op dat, dee Referendum an do koum de groussen Äerdrutsch, also vun enger Majoritéit vu 65 Prozent, ass nach eng Maj eng Minoritéit vun 49,3 Prozent bliwwen. Äh, wat war d'Erklärung fir déi Entwécklung, wou wierklech d'Leit hei am Land äh, Verfassungsrecht geschwat hunn, wou se gesot hunn, wat elo rechtméisseg ass a wat net? Dat Éischt war, datt d'Leit sech gef gesot hunn, dat ass eng Fro vu Geforen. Méiglecherweis sinn d'Kommunisten eng Gefor, mä déi Gefor, déi vill méi grouss ass, dat ass déi Gefor vu baussen, dat ass déi Gefor vun Nazi-Däitschland, déi hir Truppen op der Grenz hunn. An d'Maulkoerpgesetz ass dee Moment, wou d'ëffentlech Meenung ëmschléit, wou se seet, Hei lauscht emol, mir mussen ons wieren an dat geet net méi, dass mer déi Politik vum Bech matmaachen, wou mer ëmmer erëm den Däitschen entgéint kommen, mengen mer kréichen se op déi Manéier besänftegt, dass mer hinne géifen nogoen. Dat ass also e Signal a Richtung demokratescht Europa géint eng Satellisierung, vis-à-vis vum faschistesche Camp. Et koum eng ëm eng zweet Fro, dat ass déi, Wéi gëtt ons Onofhängegkeet am beschte geschützt, andeem datt een d'Institutiounen verstäerkt oder andeem datt een de Fräiheetswëllen, d'Rechter vun deenen Eenzelnen vergréissert? Och do war d'Äntwert eindeuteg, dass d'Leit gesot hunn, dat Wichtigst fir e klengt Land ass net, dass mer eng Regierung hunn, déi ka maachen, wat se wëll, dat Wichtigst ass, dass d'Leit wëssen, woufir se sech asetzen. Dat heescht, dass eng lieweg Demokratie dat beschte Schutzschëld war géint géint iergend eng Gläichschaltung. Déi Fäegkeet Neen ze soen huet sech bewäert an deene Jore dono, a wéi Lëtzebuerg ënner däitscher Besatzung war an wou d'Regierung wäit ewech war, wou d'Leit hu wierklech sech mi wieren an dem Drock standhalen. Doriwwer ewech ass et ni méi méiglech gewiescht zu Lëtzebuerg,

Wat bleift do fir haut? Ech mengen, deen Entdemokratiséierungsprozess hu mer haut vill méi schlëmm wéi deemools, vläicht net esou bluddeg, mee et ass jo haut esou, datt d'Mäert diktéieren, wat soll gemaach gi fir d'Länner wéi fir d'Mënschen, an datt. Eng Regierung, déi net gewielt ass an Europa schlussendlech iwwer d'Käpp vun de Leit do entscheet. An där Hinsicht ass d'Gefor vill méi grouss wéi deemools ze musse manner Rücksicht op d'Leit huelen, An dofir ass et desto wichteger, datt eng lieweg Demokratie besteet, datt d'Leit net d'Gefill hunn, datt se schonn de Maulkoff unhunn, datt se iwwerhaapt net brauchen doriwwer ofzestëmmen, dat heescht, datt se just nach kënne billen an net méi bäissen.